Bulançak, süýji suwly däli derýa, iň tagamly lakga balyk, aňyrsyna göz ýetmeýän jeňňellik we petde tokaýlyk, akla sygmajak tebigatyň gözelligi, adamçylygyň düýbi diýilýän myhmansöýerlik we beýleki täsinlikleri Türkmenistanyň niresindedigini bilesiňiz gelýän bolsa, biz bu wideoda ýurdumyzyň ajaýyp künjegi Amyderýada, Dostlar, biz Amyderýada. Amyderýa Türkmenistandaky iň uly derýa. Dünýädäki iň bulançak suwly we iň tiz akýan derýalaryň birisi. Amyderýa Türkmenistanyň Lebap welaýatyny boýlap akyp geçýän ýurdumyzyň iň bol suwly derýalarynyň birisi. Köp garaşdyk, köp arzuw etdik. Ahyry bu gün Amyderýa geldik. Lebap welaýatynda Amyderýa gitmek üçin sakarly oglanlaryň tertip-düzgünleri bilen tanyş bolduk. Lebaply oglanlar Amyderýa syýahatymyzyň programmasyny düzüp garşy aldylar. Ýerli däplere görä, Amyderýa gelmezden öň ilki bilen çopanyň goşuna gelip, bir toklyny saýlap alyp, kesdirip, ýanyň bilen alyp barylýan eken. Derýanyň gyrasyndaky jeňňelligiň içinde bolsa, Şeýle goşlar juda köp. Kassaplar öz işini ýerine ýetirýänçä täze doglan owlujyklar we guzlar bilen surata düşdük. Biz Amyderýada, bulam daýhançylyk diýilýär. Derýanyň gyrasyna gelseň şu taýda däp bar. Hökman magazinden arkaňdaky ýaly et saýlap alýaň. Onam derýanyň gyrasynda dynç alynýar.
Bu owlujyklar özboluşly bereketli Lebap topraklarynyň ýatdan çykmajak gözelligi bolup durýar. Biziň kanalymyzdan maslahat, eger-de daň gulduran çopan itleri görseňiz, olaryň ýanyna surata düşmek üçin ýakynlaşmaň. Ýogsam, şeýle ýagdaý bolup biler. Derýanyň gyrasynda bir gije wagt geçirmek üçin Amyderýanyň jeňňelliklerinden ýolumyz dowam edýär. Ýörite awtoulag we ýörite tehnikalar bolmasa, derýanyň gyrasyndaky jeňňelliklerde hereket etmek mümkin däl. Birnäçe minut ýol ýöräp, ýoluňyz Amyderýanyň gyrasyna geldi. Amyderýa, Däli derýa, Jeýhun derýa, süýji suwly, bol suwly, bereketli derýa. Sakar iliniň myhmansöýerligi, Biziň syýahatymyz has hem gyzykly etdi. Derýanyň gyrasynda tertip-düzgün edip, nahar bişirilip, çaý demlenip, ot ýakyldy.
Dostlar, nä biz Amyderýanyň gyrasynda, ýanymyzda Amyderýanyň iň şu suwunda suwuny içip, şu suwda ýüzüp, Şu suwda balyk tutup, şu suwda ýene bir giden lezzetleri çeken şu suwuň iň bet oglanlarynyň birisi Begli ýanymyzda. Derýaň gyrasyna gelip dynç almaga, gurnamakda iň betleriň birisi Begli. Şu balygyň iýjek gurçugyndan başlap, balygy bişirip, tutup, iýip bolup, yzynyň ähli zady, gapdalyndaky zatlary, ýaňky daşyndaky atmosfera, hemme şertlerini Begli gurnaýar. Häzir wideoda Begliň guramaçylygyny görersiňiz. Amyderýany ýüzüp geçmeseň, syýahat ýerine düşmez diýlişi ýaly, biz derýanyň garşy kenaryna geçmek kararyna geldik. Dostlar, biz Amyderýada şu wagt Täçmuhammet aga bilen Amyderýany şu lodkada aýlanyp çykýas. Ynha, Amyderýanyň aňarsyna-bärsine göz ýetmeýän bulançak suwuny, süýji suwly suwuny şaýlan gurup kanalymyzda siz bilen bir aýlanýas. Biz şu wagt Amyderýada ýüzüp barýarys. Awmeniý bilen bu gün Amyderýada Amyderýanyň orta arasyny bile kesip geçýäris. Ynha, dostlar, köp arzuw etdik bu gün Amyderýada. Görüň, lezzet alyň. Türkmenistanyň iň bet derýasy Amyderýa, dostlar. Ynha, ýüzüp barýarys lodkada.
Derýanyň içinden gaýyk bilen ýüzüp görmek ýatdan çykmajak duýgy. Süýşüp barýan ýer ýaly bu derýanyň ortasyna gelende her dürli pikirler kelläňe gelýär, sebäbi Amyderýada iki ýüz kilogramdan geçýän lakga balyklaryna gabat gelmek bolýar. Emma bu gözelligiň ýanynda ähli gorky bir ýana, diňe tebigatdan lezzet almak galýar. Dostlar biz motornodkada Amyderýanyň orta arasyndan ýüzüp barýas. Amyderýa Türkmenistanyň iň uly, iň bol suwly derýasy dostlar. Ynha şu wagt Amyderýanyň o ýüzünden bu ýüzüne geçip barýas. Lezzet alyň ýurdumyzyň iň gowy, iň bet derýasy Amyderýany motorny lodkada ýüzüp geçip barýas. Amyderýanyň Özbegistan tarapdaky kenaryna ýakynlap barýas şu wagt. Gaýykçylar bilen dostlaşdyk.
Dostlaryna Amyderýada iň bet gaýykçy, iň bet balykçy Täçmyrat aga bilen tanyşdyk. Täçmyrat aga gowmy ýagdaýlar? Täçmyrat aga lodkaň tizligi näçede gitýä? Kyrk, kyrk bäş kilometr tizlik dostlar gaty gowy Amyderýaň suwundan şu tizlikde aýlanyp geçmek. Täçmyrat aga siz biziň kanalymyzyň agzalaryna bir salam aýdyň. Olaram siziň gelip lodkaňyzda aýlanmak isleýärler Amyderýada. Bolýar dostlar wideonyň aşagyna Täçmyrat agaň telefon nomeryny ýazarys siz ol bilen habarlaşyp bilersiňiz. Amyderýanyň ýene-de mukaddes däpleriniň biri bu derýada balyk tutup Öz paýyňy ini derýadan alyp galmak. Şu wagt Amyderýanyň kenarynda dostlar ýene Amyderýanyň iň dar ýerleriniň birisi ştaden görünýär. Sagat bäş alty ortalyk. Balyk tutmak üçin garbak zyňdyk. Görýäs, han nesibämizde näme çykýar. Derýanyň gyrasyna balyk tutmana ýa-da dynç almana gelen adamlaryň bir düşünjesi bar. Olam Derýa biziň nesibämizi berýär. Hany dostlar göreli bu gün nesibämizde näme bar. Amyderýanyň kenarynda balyk tutmagyň özi ullakan bir lezzet. Şeýle akyp duran ullakan giň suwuň gyrasynda oturyp pikiriňi jemlemek we balyklaryň garabagyň ujundaky gurçugyny nähili iýýär, nähili çekýär, oňa seredip üns bermek we Ähli iş bilen bagly we şahsy durmuşyň bilen bagly kelagrylary ýatdan çykaryp balyk tutmagyň özi ullakan lezzet. Onda dostlar görýäs bu gün nesibämizde Amyderýa bize nähili balyk berýär. Derýaň gyrasynda balyk tutmak üçin garbagy şeýle goýmaly we gidip iýip-içip dynç almaly. Eger nesibäňde balyk bar bolsa özi garbagyňa düşýär. Gelip çekip alaýmaly. Eger nesibede ýok bolsa, onda bu gün biziň günümiz däl. Dostlar, Amyderýadan balyk tutduk. Emma men köpden bäri balyk tutup görmänsoň, balyga elim degirip, tisginip, dürli duýgulary başdan geçirdim. Bu bolsa dostlarymyza örän gyzykly wagt geçirilýän gyzykly pursat boldy. Dostlar, Amyderýada ynha men iki sany lakga balyk tutdum. Aw ganly boldy. Garbagymyza bu gün Allajan nesip edip, bereketli Amyderýadan iki sany men bilen lakga düşdi. Onda näme? Her kimiň işdäsi açyk bolsun. Bu gün baýramçylykda lakga balyk.
Dostlar, Amyderýada balyk tutulanda bu özboluşly bir Baýramçylyk bolýan eken, myhmansöýer sakarly dostlarymyz balyklary dessine örän tagamly edip bişirdi. Dostlar, Amyderýada wakka-waka bişirip bilýän begli powar. Prosta bu balygy iýip görüň, soň özüňiz aýdyň. Iýip göräýdä. Beriniň
Balyk piri gördüňmi senem diýen. Dostlar, Begleýin bişiren lakga balygyny Amyderýanyň kenarynda iýip göresiňiz gelse, ýazyň kommentariýada. Belki indiki duşuklarda sizem biz bilen bile bolarsyňyz. Alamda. Amin.
İşlerin açyk bolsun.
Amyderýa tomus aýlaryna gelseňiz, hökman derýanyň suwuna ýüzüp görmegi hem ýatdan çykarmaň, sebäbi bu örän süýji suw we lezzetli suw. Nesip etdiginden üç gezek suwa düşdük. Amyderýada suwa düşýäs. Kim na Amyderýanyň balyklary bu gün biz bilen. Kim iki müň ýigrimi ikinji ýylda iýun aýynda. Güne zagarasy edip Amyderýa suwa düşmek isleýän bolsa onda biziň kanalymyza galsyn.
Amyderýanyň ýene bir täsirligi dostlar, bu Amyderýanyň palçygy. Bu palçykdan juda köp zatlar ýasalýar we bu arassa toýun palçygy bedeniňe çalsaň deri keselleriň aglabasyny ýok edýär. Gezelenjimiziň esasy guramaçylarynyň birisi bolsa Amyderýanyň howasyndan lezzet alyp, bu kenaryň täsinligine täsinlik goşýan Täşlaga. Dostlar, na Täşlaga. Täşlaga bu gün Amyderýada ähli balyklary tutan balykçymyz. Täşlaga Amyderýanyň gyrasynda nädip ýaşamaly, nädip dynç almaly, nädip balyk tutmaly? Gaty güýçli ussat. Bu gün Täşli aga biz bilen. Dostlar biz Amyderýanyň gyrasynda bu gije biz Amyderýanyň kenarynda ýatýas. Ynha eýýäm sagat alty ýedi boldy. Gün batyp başlady. Şeýle owadan Amyderýanyň kenarynda bir gije ýatýas. Daň atyşyny Amyderýa bilen bile we dostlarymyz bilen bile garşy alýarys. Täşli aga bilen gije balyk tutup, Amyderýanyň kenarynda ekzotiki başdan geçirmeleri bile geçirdik. Gijeleri bu ýerler nähili gorkunç görünýändigine garamazdan, Täşli aga bilen juda gyzykly pursat tutduk. Bu Amyderýanyň gije sagat birde görnüşi. Derýanyň Gijeki gözelliginiň suratlaryny diňe biziň kanalymyzda görüp bilersiňiz. Gije derýanyň gyrasynda hemmeler uklap galandan soň, bir täsin güýç özüne çekýän ýaly, derýanyň akyp durşuny daň atýança elim kameraly garşy aldym. Jeňňellikden çykyp bilmek üçin awtoulagyň aýnalaryny tämizledik. Dostlar, biz Amyderýaň gyrasynda Amyderýa ýetmek üçin giden jeňňellikden, giden çöllükden geçmeli. Şu wagt Amyderýa gapdaljygymyzda. Amyderýada gowy dynç almak üçin, gowy komfort üçin bize näme gerek? Maşynymyzyň aýnalary arassa bolmaly we maşynlar şeýle tokaýlyga, jeňňellige gelip bilmeli. Maşyny arassalaýas. Ýurdumyzyň şeýle owadan tokaýlyklary, jeňňellikleri, derýasy has owadan görner ýaly Manol elmydama bezelen. Amyderýa bolan syýahatymyz şeýleräk tamamlandy. Amyderýa bolan syýahatymyz na şeýle geçdi. Bereketli Amyderýa bu gün özüniň Lakga balyklaryndan hem berdi. Ina balyklar diri. Dostlar ina. Dostlar umuman Amyderýa syýahat ediň. Başga nähili gyzykly.
Saňa düşse näme bolýar bulara? Öli balygam direlýär-ä.

Nädip bilýäň ony? Bilem ýok, aýdaýdym-da.
Nädip balyk bişirseň süýji edip bişireňä? Aý.
Esasa bir diňe ak ýagda süýji bolýar diýýärler, ýöne agşam gördüňmi diýen çigit ýagda nädip süýji bolşuny? Hä? Awa, awa, gaty gowy bolupdyr. Aý, astajyk goýup bişirýän, şol ýanam zat iýýäň-de. Bir-birine ýapyşanam ýok.
Amyderýa balyk tutmak üçin, dynç almak üçin Tebigatyň gözelliginden lezzet almak üçin örän owadan, ajaýyp ýer. Ähliňize ýurdumyzyň şeýle owadan ýerlerini görüp, dynç almak, balyk tutmak, Amyderýanyň balygyndan iýip görmek, Amyderýanyň suwlarynda ýüzüp görmek we gelip, ýurdumyzyň iň owadan ýerleriniň biri Amyderýany görmegi arzuw etýäris. Ýurdumyzyň beýleki owadan ýerlerini görmek üçin biziň kanalymyzda galyň. Dostlar, elmydama syýahat ediň! Syýahat etmek siziň dünýägaraýşyňyzy giňeldýär we ýurdumyzyň şeýle owadan, ajaýyp ýerlerini görüň, öwreniň we tanaň!